Il-lejl it-tajjeb, sinjuri, u nilqakom għal xut rek taraw xaġa interessanti, ibatu għandawnek. U jena għandi il-rizultati, sinjuri. Tal-karnival, u.
U x'għandek x'taqsam, mela inti fil-kumitat tal-karnival? Le, le, mhux tal-karrijiet u sfin u hekk. Jiena iddeċidejt illi nagħmlu kompetizzjoni tagħna. Eh. Fatt jiena żort il-karnival tan-nadur. U jiena taħal għaxa. U inna xina nażlu ħamsa li fl-opinjoni tagħna ħaqqhom il-premju. Ħanorwonkom.
Dawn il-ħames kategoriji, il-ħames parteċipanti ħajkunu qegħdin hemmhekk għal votazzjoni tagħkom fuq is-social media ta' dan usal. Xi ħadd ħajkun qed jirbaħ ukoll żewġ biljetti biex jiġu jaraw ix-show tagħna. Hemm mhux min libes il-kostum. Min jivvota. Ħajkun qed jirbaħ żewġ biljetti biex jiġu jara ix-show tal-aħħar li ħanamlu jiena u Sander għalhekk qabdu idħlu u votaw. Jiena minna ħatijaj, l-lum ħanorikom kif tistaw tamlu lira, jew euro insomma, f'da żminijiet li huma daqsxejn ibsin. Mela, ġieli jkollok bżonn tixtri xi ħaġa u ma jkollokx flus. Allur, ma ġara xejn. Illum ħanorikom kif tista' tixtri eżempju xi ħaġa ta' 10 euro u kull m'għandek bżonn hija kaxxa bħal din illi jiena Fuq ġewwa tfajtilha xi ħaġa li żgur ma tiswix 1 euro u bħalma jgħidu il-ftit mingħand il-ħafna jgħod f'dal-każ. E, Tini 1 euro għalli fiha dil-kaxxa? Ejja, mi taxi xini ma. Le, ma nistax ngħidlek, inti tini 1 euro u jien intik taġġo fiha. Eħe eh, vera.
Eh. Oh, Bideb. Dik ħajodit u bija.
Ħas ħossa ħatara. Le, le ma ħossi, ma rridx.

Il-ġebla. U f'kemm ilna ngħidu, sinjuri, xilina għal 10 euro u fuqhom. U hekk korrejtkom kif tista' taqla l-flus mingħajr ma tonfoq xejn.
Ideja tajba ħafna. Kemm hi legali legali ma nafx għax irċevuta mhux tagħti. Jekk hi donazzjoni tgħol tagħti rċevuta, eh, mhux huma tagħhomli, eh. Postu eh, ma nitrux fil-polemika, ma nitrux fil-polemika. Mm. Imma qegħdin hawnhekk biex nitgħallmu xi ħaġa oħra fuq l-etikett ma' min? Ma' Sur Market. X'għandna shooter kollox sew! All right inti Sur Markett. Jiena Raymond Markett ngħallem l-etikett, għandi daċ-ċurkett, dik il-fist il-kett, u ismagħha il-mara Yvette kemm tħobbu il-klarinett li ħin kollu ddoqqu. Allura x'tajduli hi? Sew qed narak armat eh, bil-mejda llum, Sur Markett, se tallimna llum. Wasal iż-żmien illi l dawk il-majjali hemm barra b'dabat

Bilanċ ta' xejn fil-platt ta' xtiġiġ biss. Ija ma dak dak kellna biex nuru n-nies aħna. Protein, fuq protein qegħdin. Mela, Ejja ħana raw, mela, ġabu li l-plat, jena nista mal-ewel nibda niekol. Għaliex? Għaliex? Għax jgħat waħdi.
Eh. Pero jekk ikun hemm ħafna iktar nies, tistenna illi jiġi servut kulħadd qabel ma tibda tiekol. Ija, ma ġieli jekk ma tiklux iksaħlek. Oh. X'mal edukazzjoni.
X'injuranza! Sinjali li min qed iservi huwa paċoċċu. Għax inti paċoċċu mela trid isservi lil kulħadd bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin. Qed tifhimni? Ċiktar ejja. Issa jekk eżempju ħanservu l-ilma. Ilma, għandna l-ilma. Mela l-ilma maħniex b'daba taħna bl-ilma naqbu nservu lil nafusna, irridu nservu. U anke, mhux isservi l-mejda kollha minn postok, jew toqgħod tgħaddi l-flixkun, eh! Isna' tinsaqqu l-pjanti, isservi eżempju lil ta' ħdejk, u mbagħad isservi lilek innifsek. Eh, sew. U timmiex it-tazza ta' fuq, tkun xannem għale, eh, tkun xbima.
Għaddi ma konx nafa li tista' servi li taħdejk biss, oħrajn le. Politezza, fimni, naf li ma konx tafa, meta bdejt ngħid annimali u majjali, L-ewwel wieħed kont qed nirreferi eh, għalik sur. Thank you, thank you.
Ara jien naħseb li għallum għamilna biżejjed x'taħseb. Kienet eh? vera lezzjoni interessanti u jiena Raymond Market nagħllem l-etiket. Dik il-fist il-ket u dik il-mara. Ivet, tgħid kemm tħobbu il-klarinett. U għonek fejn fuq il-net? Fuq il-wan.
Eh, sorry, nselmilkom.
U dak kien is-Sur Markett li għallimna ftit etikett. Eħna eh, eh, naraw hekk ta' fiex di. X'jibda bit-te, jispiċċa bit-te u jkun mimli bit-te. Tipo.
Bravo, tipo!